Hei, Sian Emedi dwi. Dwi'n mynd i sôn am rhywbeth sy'n amlwg iawn yn y byd ffasiwn heddiw, sef adfeiriad steil y 90au. Croeso i 5 Sioned. Mae gorffennol yn tueddu ei adrodd ei hun a dyma'n union sy'n digwydd yn myd ffasiwn dro ar ôl tro. Yn y 90au, ffurfwyd steiliau fel grunge a casual chic ymhlith y bobl ifanc. Fel ffordd o ymateb i gerddoriaeth newydd a steiliau'r sêr yn y cyfryngau, mae cyfresi teledu fel This Is England a Stranger Things wedi cyfrannu at y teimlad o nostalgia hiraethus. Mae'n sicr i ddeud fod diddordeb yn ffasiwn y cyfnod wedi cael ei ailgynna. Y steil cyntaf yw'r slip dress, un o steiliau eiconig Kate Moss. Dillledyn clasurol sy'n hawdd i'w steilio, gellir ei wisgo gyda bron iawn bob dim yn eich wardrob. a hefyd gyda unrhyw fath o esgid o rai smart i drainers. Mae'r un yma o Topshop a mae'r gorffeniad metalaidd yn ffasiynol iawn ar y funud. Handi i wisgo dros grys ti neu o dan jympwr llac am y drychiad ychydig bach fwy cyfforddus. Dyma un o fy hoff steiliau ar y funud i wisgo efo lot o layers felly yn addas ar gyfer y gaeaf. Eitem eiconig arall ydi'r dyngarees. Dilledyn sydd wedi atgyfodi o ddyddiau eich plentyndod i fod yn eitem mae pawb yn ei wisgo. Pobl fel Alex Chung a Jessica Woodley sy'n arloesi yn y trend yma. Drwy wisgo rhai llaeth dros gris i gwyn, neu dros dim byd o gwbl. Mae gen i ddau bâr byr, un denim, un streips, hwn o siop vintage am 15 punt a'r llall o Urban Outfitters am 25, felly maen nhw ar gael yn bob man. Dwi wrth y modd efo adfywio'r y steil yma, maen nhw mor gyffyrddus ac ymarferol. Dilledi'n casual a cool sy'n gweddu'n dda gyda jumpers roll neck hefyd. Daeth denim yn edrychedd nodweddiadol o'r nawdegau, yn enwedig gyda'r jîns was uchel neu'r mom jeans. Yn fy marn i, dyma un o'r eitemau pwysicaf i gael wrth efelychu steil y ddegawd, yn enwedig wrth wisgo crop top neu jympyr wedi'w dycio mewn i'r jîns. Eitem arall holl bwysig yw'r siaced denim llac neu oversized. Addas ar gyfer unrhyw achlysur ddydd neu nos. Ges i fy siaced denim am ugain punt mewn siop o'r enw Pop Boutique yn Leeds a'r jîns o Fanceinion am 18 punt o Kao Vintage. Dwi'n credu'n gryf mewn dybl denim, ewch i moel le wrth wisgo'r ddau eitem yma efo'i gilydd. Ond plîs peidiwch yn mynd dros ben llestri, dim triple denim. Y steil nesa dwi am gyfeirio ato ydi'r print vintage blodeuog. Steil sy'n mynd i ychwanegu llawer o liw i'ch edrychiad. Mae rhain sgen i fama yn gyfysgfa o stryd fawr a siopa vintage, mae 'na ddigon o amrywiaeth i gael ond yn sicr gewch chi steil fwy unigryw a pris rhatach mewn siop elusen neu siop vintage. Yn debyg i'r slip dress, maen nhw'n eitemau hawdd i'w gwisgo, yn enwedig rhai gyda strapiau tenau a gyddfau uchel syth. Dwi'n hoff iawn o wisgo'r ffrogiau yma efo trainers neu ymedrychod bach mwy merchetaidd na'u baru nhw efo ciciws pinc neu coch. Ac yn olaf, dwi 'di dewis rhai fy hoff fabrigau o'r nawdegau ac sydd dal yn gyfoes heddiw. Ddim yn aml welwch chi fi heb fy siaced Levi's corduroi, mae'n mynd efo bron iawn bob dim dwi'n wisgo. Nes i dalu tua 40 punt am hon mewn siop vintage yn Sweden a dwi'n sicr 'di cael gwerth fy mhres. Mae Melfed a Swêd hefyd yn ffabrigau sy'n mynd i ychwanegu ansawdd i'ch edrychiad. Dwi dod o hyd i boutique bach ar ASOS Marketplace o'r enw Yap Yap sy'n llawn cowors felfet lliwgar. Drost y flwyddyn nesa, da chi'n mynd i weld steiliau'r nawdega ym mhobman. Cliciwch ar y lincs o dan y fideo i weld fy mwrdd Pinterest y nawdega a sut y llwch chi adnewyddu steiliau'r ddegawd heddiw. Wela i chi mis nesa! Cofiwch danysgrifio ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.